Brysur a chwarae golf. chwarae golf?
Na. Um,
just trio cadw'n brysur, obviously, um, oedd y gwaith calod yn dechrau i fi yd sy'n oedd oedd yr um, unwaith guro ni wig lle o'n i'n gorfod dechrau paratoi wedyn at flwyddyn nesa. Um, Mae'n step i fyny'n amlwg. So wedyn, um, oedden ni eisiau meddwl wedyn dechrau recrwtio a bob dim arall efo training facilities a bob dim uh, sy'n dod efo'r Welsh Prem lle wedyn um, So 'dan ni 'dan ni 'di bod reit brysur efo meetings a ballu a trio cyfarfod players a ballu wedyn yym so digon i neud i cadw fi'n brysur 'de wedyn fatha ddeud dwi trio cael ie odd gêm o golff rhan pan dwi'n gallu. Su' ma'r golff yn mynd?
Eh, iawn ia.
Dwi beth dwi'n wybod dwi'n well na Joe Williams so dwi... O ia? ...dim llawer yy so dim bad yna. A wyt ti ti'n neud rhywbeth o Clwb Caernarfon ti? Uh, na, yn port ydw i. Yn port wyt ti? Oce. Okay. Um, mae gennym ni ddwrnod yn do fyny, um, which neu rei fwy o fanwy yn chdi yn y dyfodol lli, ond mae yeah. gennym ni ddwrnod golf yn dod fyny right. um, yn gynarfon i'r clwb lli. So fyddai'n um, dechrau enwa yna, unwaith mae season di dechrau, wedyn mae'r ffom sy'n mynd allan felly, so yn good bug iawn actually fo. Ie, yeah, hynny mewn sy'n helpu fo. um, Mynd yn ôl i'w serious stuff fan. Yeah. Um, yeah, sy'n ma, um, ti'n chdi sôn am recruitment yn bach chi, Bydd hwn yn mynd allan cyn unrhyw newyddion, dwi'n siŵr. Ond yy, sut mae pethau'n mynd ar ochr yna ar hyn o bryd? Um, yn deud pethau fynd rhaid da. Um, yn amlwg allan ni'n deud gormod, um, ond uh, da ni wedi cyfarfod um, players lle, uh, which da ni'n meddwl ni ffitio. Cys dydy o'm am just dod ar rywun mewn, mae rhaid nhw ffitio'r modd o beth da ni'n trio wneud yn y clwb. Uh, rhaid nhw ffitio'r dressing room, mae lot o elfennau sy'n dod i fewn o cyn eich allu seinio rhywun lle. Yym ond na ma'r yy conversations 'dan ni 'di ga'l efo pwy ars 'di mynd yn yy reit positif a 'dan ni'n gobeithio fe gynna ni yy yy rhai gwyneba' newydd erbyn flwyddyn nesa 'lly. A dyn be' 'di'r remit yna i i'r chwaraewyr 'lly be' 'dach chi chwilio amdan? Wel ma' ma' ma' lot o betha yn i ddechra efo 'dach chi'n edrych ar y positions pa bosision a wedyn yym yn amlwg fatha o'n i ddeud allwch chi'm jyst dod a rywun i fewn i'r dressing room ma' raid o ffitio yym ag y beliefs 'dan ni yym efo yn y clwb 'lly. Ie. A wedyn yym so ond efo ca'l y players yma yym weithia' ma' llith o fod yn opportunity chwara' yn y Wales Prem yym ma' hynna'n gallu tynnu players ond yym ma' ma' obviously ma' fatha oddan ni'n deud ne' y famous line gin Ed yym lot o bobol yn gofyn am bres 'w'rach ond ma'n Ed 'de I can give you this amount of money and give you a crowd every week 'de so... Ie. ...ma' hynna'n elfen mawr dwi me'wl a trio tynnu players y tir cofi am 'i which ma' pawb yn gwbod a dwi siŵr by' pawb yn gwbo lot mwy y flwyddyn nesa amdana ni 'fyd 'lly 'de? A wyt ti'n meddwl bod yr yr cef- yr cefnogwyr yr cefnogaeth da 'dan ni'n ga'l ti'n me'wl bo' hwnna yym yn werth lot i'r clwb pan ma'n dod at yym arwyddo chwaraewyr? O massive yym ch'od nawn ni'm fod yn shei yn deud bo' gynnon ni'm y budget mwya yn y league o gwbwl yym ond 'dan ni isio players sy isio chwara' i'r clwb a fatha o'n i ddeud odd e ti'n deud 'dach chi chwara' i'r crys a 'dach chi'n chwara' i'r ffans which ma' gynnon ni massive o fan base a ma' hynna ddigon weithia' i rai players i jyst ca'l yr cefnogaeth 'na wedyn fel 'dach chi 'di gweld pan yn y Welsh Cup games 'dan ni 'di chwara' adra ag awe Yym ma'r crowds 'dan ni'n gallu denu yn unbelievable a wedyn dwi siŵr fyddan nhw hyd yn o'd mwy eto flwyddyn nesa ŵan efo yym tima mawr eraill yn dod yma 'lly de. Ie.
Wedyn pa bryd fydd pre-season yn dechra? Yym fyddan ni'n dechra ar y 26th o June yy okay. just strength and conditioning am dair wsos. Lle fydd hwnna? Yy byddan ni'n mynd i gym um, da ni wedi um, cael cytundeb efo rhywun efo rhyw gym a mae o'n neud specific jyst i uh, peldroedwyr lle. Um, so mae o'n dred sesiynau ond ni jyst unwaith yr wsos am dri wsos a wedyn fyddwn ni'n dechrau um, ar y July the 3rd efo pel lle. Na fo. A wedyn mae'r, da ni di anwnsio yr, yr ffrindlis. Do, Wan, tad. Ti ydych ymlaen i na? Yn dod, dwi'n ydych ymlaen i na. Um, mae hyd neis, so, da ni wedi sgwitiad ar un y ddau, so da ni wedi gallu cael un dros y lein o'n, a wedyn, um, na, edrych ymlaen i pre-season, um, a na fixtures da, na fixtures calad.

um, cael y team sheet sy'n mewn um, mwy amser o flaen gêm, o flaen kick-off, lle um, gorau rhaid y pethau mewn o fewn hanner awr i ddiwedd y gêm. So mae yna lot mwy o, o waith technegol ar yr internet i wneud yn ystod gêm yna. Dyna fydd y newid mwyaf, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod hynna a mynd ar hyd y clwb, dwi'n meddwl, dydy, mae yna pobl yn gorfod cadw i safon, dydy. Ynddi, yn union, ie.
Ie, a jyst mwy proffesiynol mewn ffordd, ie? Ie, Exactly.
Um, nes i ddweud gyna bod chdi hefyd yn neud y rhaglen. Ie. Yeah. Be di'r um, be di'r challenges o neud y rhaglen, Gar? Um, Wel, um, chwarae teg i bobl sy'n gweithio i po i chdi ac i, i Phil, mae'n siŵr fydd y gweithio efo fi tymor yma. Lle. Yeah. Um, mae rhaid y rhaglen efo'i gilydd, mae dipyn o waith gallu bod i ddechrau, i gychwyn, i roed yr um, ysbyseipio yn efo'i gilydd tipyn o beth sydd yn ddechrau. Ond um, na, dwi'n ddiolchgar am bob cyfraniad i, i rhaglen, felly fe, fod yn sort of rhyw as i wneud, mae croeso hefyd. Yeah. ond, um, na, mae o'n dipyn o waith, ond um, mae'n ma neud o wertho pan mae'n dod allan i fel bod o'n edrych yn iawn ac yn, uh, yn gobeithio bod pobl yn mwynhau edd allan o. Na, dwi'n siŵr, da ni wedi. Wyt ti'n cael, ti'n bod, oeddwn ni sôn bod uh, pethau mwy proffesiynol o falle, a

Ti hefyd wrth gwrs yn cefnogi y tîm, dwi'n gweld bod gen ti swydd y uh, clwb ond mae gen ti, um, ti'n cefnogi'r tîm hefyd. Be oedd gol y tymor i chdi tymor dwytha? Wel, dwi'n siŵr yn, yn amlwg gol Nathan oedd, oedd y shot gorau um, yn ystod y tymor. Mae'n anhygoel, ond gol y tymor i fi oedd Alex Ramsey neu Hill adra i, uh, i oedd y pwynt i ni dynod yna. um, oedd, um, o'n i'n sefyll efo rei o genogwyr hil wrth ymwyl y stand ar y pryd, ac oedd y gwynebau na hygoel. Oedd nhw'n gytu.
Oedd nhw'n hollol gytu. Oedd, oedd, oedd, oedd, um, deimlad rhys braf, ti gwir. O beth am yr... Um, beth am... Oce, okay, oedd y gol o dda, ond beth yeah. am y celebration wedyn? O, hwn, hwnna, hwnna gael. Beth mae'n gael hwnna? Aeroplane?
Ie, ie. Nath ar edag tuag atan ni yn y, yn y, yn y main stand lle oedden ni, ac... Um,

Trydydd, Nathan. Oedd o'n awesome. Ac yn ola, yeah. um, da ni newi um, dweud nithiwr bod uh, byna, bod Ross Stevens a Ben Meher yeah. wedi sinio. Um, beth sy'n olau yna? O, mae hynny'n anhygoel.
Um, Fysio gen Ben profiad efo prestasi, wrth gwrs, a wedyn mae Ross yn eich Ben, wedyn fysio gael eitha o profiad i mewn i sgwad. Um, wedyn um, profiad yn